Nilqawkom għas-serje ġdida ta' Ripple, Ripple Plug and Play. Din hija t-tielet serje tagħna dis-sena, dik ta' formazzjoni għal dawk li jaħdmu ma' żgħażagħ u persuni oħra fil-Knisja. Bdejna 2020 l-aħħar ta' 2020 kellna Ripple Descriptures fejn tħanna biex naraw nosservaw isu kif nistgħu nużaw l-iskrittura fil-pastorali tagħna maż-żgħażagħ. Kellna s-serje ftit ilu dwar il-ġimgħa mqaddsa fejn tħanna fil-fond dwar il-liturġija u l-karattri li jinsabu fl-iskrittura ta' dik il-ġimgħa. U issa għandna plug and play fejn ħan nippruvaw nitlu daqsxejn iktar fil-fond ta' pastorali eh, maż-żgħażagħ iktar teknika ħana jidra hekk, jiġifieri llum għandna fuq connection u l-ġimgħa dieħla għandna fuq gaming. Ehm, l-idea ta' dan ta' din it-tielet serje hija li ikun taster għal kors li ħanħorġu s-sena d-dieħla, ċoħe semester li eh, next academic year. Eh, Il-youth and adolescent eh, course mal-PFI. Ehm, dan ilu kors ilu jinħema s-sad l-axħar sentej wara bosta snin isir u diġdejna nagħmlu xejn ta' review tajba. U xtaqna li noffru a good taster ta' dak li beħsibna noffru matul is-sentej li ġejjin lilkom ukoll. Illum għandna magħna lil Dr. Marlin Kawki li hija psychologist Għankun qed nitkellmu fuq connection kif nikkonnettjaw maż-żgħaż anke dal-perjodu. Ħalli f'idejha sa. Marlin. Grazzi ħafna ta. Mela, li ħan nagħmel l-ewwel ħaġa hi ħan xerja l-iskrin eh, biex naraw PowerPoint ta. Ehm. Ok. U qabel nibda, ek nixtieq nispeċifika xi ħaġa li nħobb ngħidha meta inkun qed nagħti xi talk jew lecture. Ehm, Jien hawnhekk ma ħanejt xejn li ma tafux diġà. Ġifieri ehm, nispera li ma tkunux diżappuntati. U raġuni li ħafna drabi għana jisu għanna għanna l-esperienza. Ehm, ċerta li ħafna ħafna affarijiet nkunu tajna maħom diġa, imma forsi ma jkunix l-opportunità li niqfu naħsbu xi kultant, jisu il-ħajja tant timaġla kultant u l-affarijiet tant jiġu malajr jinbidlu li ma jkollniex ċans nieqfu naħsbu u illum isu dak huwa għalim li nieqfu naħsbu fuq dynamics li nafuhom diġà. U hekk isu waqt it-tok hekk ħanati isu xejra ftit salezjana hekk il-kors li semma li semma Ben Eh, u koll, jisu eh, għandu laqta tikka zaħira salezjana, eh, għalfejn għax il-youth ministri jisu diffiċli tamel kors fuq youth ministri ma semmix li Don Bosco. Allura, ħat indunaw li Hekk waqt il waqt it-talk ħajkun hemm qisu quotes żgħar. Na, imbagħad nispjegawhom ftit iktar. Ehm, u ben għalli għandi qisu 45 to 50 minutes, allura jiena nipprova nżomm għalin. Imbagħad jekk tixtiequ eh, issaqsu xi affarijiet fil free li tikbu fiċ-chat, jiena kultant u tant ħan iċċekkja ftit Eh, però dak li ma nilħaqx imwieġeb waqt it-talk stess imbagħad inweġbu wara ħajkollna ċans ta'. Mela, it-topic huwa making connections. Eh, ovvjament, ehm, nafu li mhux dejjem faċli u din l-aħħar sena kienet challenging mod partikolari. Ġi, ir-realtà tagħna hija din. Tarfuhom naħseb dawn it-tip ta' ta' stampi, ġifiri, kellim kien bil-maskri, nihdu d-deni, nibqaw id-dar, ehm, protesti, eccetera. Ġi pratikament dawn saru xeni familjari anke eh, fil-missjoni tagħna. U naħseb importanti naċċettaw li d-dinja tagħna kif nafuha mhix ħatkun l-istess. Ġifieri dak li kien normali s'issa mhuwiex ħajib, mhux ħajkun normali, mhux ħanerġgħu niġu għaddik it-tip ta' normalità. Għanna dir realtà ġdida, ġifiri, jina sejjaħtila a new pessimism, Għanna dan is-sens li aħna vulnerabbli. Ok, ġi fejn iż-żożija normalment nassoċjawa ma' din il- ek jisu dak is-sens li nista' nagħmel kollox, hm, għandi possibiltajiet miftuħin, dik ma dix ir-realtà. U Isu l-awareness kibret ta' kemm aħna maħniex in charge, maħniex maħniex kontroll komplet. Hm? Apparti minn hekk, ovvjament, eh, hemm rati kbar ta' loneliness, eh, rati kbar ta' ansjetà, ta' depression, eh, suicide rates, ġifi fuq livell globali, żdiedu. Din hija realtà. U jiena qed hija kriżi allura qed ngħixu fi żmien ta' kriżi, hm? nistgħu ngħidu hekk forsi. Hm? Però fuq livell psikoloġiku, kriżi mhix sempliċement kriżi, anzi biex nikbru Irid ikun hemm kriżi. Ġi dawk minnkom li studjaw il-psikoloġija, hm, jinnaf eh, nies bħal Erikson li tkellmu fuq id-development, tkellmu fuq kriżijiet. U da kriżijiet huma neċessarji biex nimxu minn stage għall-ieħor. Mela, il-challenge tagħna f'din ir-realtà li taf tinħas bħala kriżi hi li nitrasformaw din il-kriżi f'opportunità li nikbru. Ok? U rajna opportunitajiet, ġifi eh, ġejna ġejna f'punt fejn li zaza ridna noħorġu biex nilquhom. Għax iċ-ċirkostanzi ma ppermettewx li jiġu għandna. X'inhu s-sitwazzjoni fejn aħna rridu noħorġu? Il-Youth Ministry mhijiex eh, biss fil-Youth Center imma il-barra. Iċ-challenge għatna biex inkunu flessibli. U anke biex naraw eh, x'inhuma s-sinjali ta' żminijiet. Dil-frażi ja eh, in way klixe, però nħobb nuża. Hmm? Jien naħseb meta nkunu għaddejjin kollox sew, Ir-riskju li ma nieqfux biex naqraw x'inhuma s-sinjali. U din ir-realtà tal-COVID iċċelinġatna biex naraw nies li ġeneralment ma jiġux il-youth center. Iċċelinġatna biex nasbu ftit fuq il-faqar. Il-faqar tradizzjonali imma tipi ġodda wkoll ta' faqar. U ċċellinġatna wkoll eh, biex noħorġu minn dak li huwa familjari, aħna nsejħulu mill-comfort zone. Hmm? Li mhix faċli ta' mhix faċli. Għawek, għettara stampa ta' Don Bosco, insomma, Don Bosco kien xi ħadd li ġarrab ħafna fil-ħajja, ġifieri ta' ta' vera żgħira tilef lil missieru, ehm, kellu step brother ikbar li ma kienx jaċċettah, kien jgħir għalih, etc. E, ġifi, nistgħu ngħidu li f'ħajtu ġerra il-kriżi mill-bidu prattikament. Però kif inbidlet ħajtu? meta eh, poġġa lilu nnifsu fidejn dak li nsejħulu llum spiritual director. Okay? U mek jgħidlek, I put myself completely into Don Calosso's hands. Hmm? Ġifieri dan eh, infetaħ ix-xerja, eccetera. U jurina li kriżi tista' tiġi opportunità biex nikbru meta nkunu akkumpanjati. U jekk naraw fil-ħajja tagħna, meta kbirna l-aktar mill-kriżi nikbru. Però ehm, nikbru ħafna drabi b'mod ħelti meta jkun hemm persuna li takkumpanjana. Issa, dik il-persuna tista' tkun minn ġid. Aħna fil-każ tagħna nafu nkunu l-ewwel net menter għal għazzazuħ, zazu għaliġi hmm, fil-Youth Center. Pero anka aħna jirti konna menter. U naraw minn ħajja tagħna li nikbru meta inħallu lil nfusna nkunu affettwati u ċċellinġjati minn xi ħadd li nafdaw. Okay? Allora, qed nitkellmu hawnhekk fuq companionship. Issa hemm varji tipi ta' companionship li qed ngħidu hawnhekk hu li jrid ikun hemm connection. Okay? Skont Don Bosco, dan il-companionship irid ikun a friendly, friendly relationship. Fi xejn ta' barra minn hawn. Hmm? U minn malfejn namlu xejn ta' barra minn hawn, però inkunu xi ħadd għal-jom. Kikon ninsaqsikom, min l-aktar li kellu influenza f'ħajtek, f'ħajtkom? Hmm? ċerta li il-persuni li jiġu f'moħħkom ikunu nies li kienu xi ħadd għalikom, mhux neċessarjament għax għamlu ħafna affarijiet. Imma kienu xi ħadd għalikom għax enukom per eżempju tkunu mifuma. Mxek, xaħat li kien jafkom. Xaħat li kien jafek bismek. Kien, kien jisma n-needs tijak. Ok? U dak, dak li huwa mitlub minna, inkunu nafu iżda zuħ l-adolescent, ovvjament, fl-environment tagħhom. U xieġifiri, inkunu nafu l-adolescent iżda zuħ fl-environment tagħhom. Għan nitkellmu ftit fuq Generation Z, ċerta li kulħadd sema biha din. Generation Z, ġifiri qed nitkellmu fuq ġenerazzjoni li kibret ehm, dejjem dejjem eh, bil-mobile, dejjem bl-iPad, ġenerazzjoni li jisu twildet fi żmien jew kibret fi żmien Barack Obama hm, li eh, jafu x'inhu terrorizmu jafu kibru essenzjalment eh, fi żmien fejn Harry Potter kien stabilit. Mxek? U u kibru eh, fi żmien fejn l-informazzjoni kollha available. Pratikament nistgħu ngħidu li kibru fi żmien fejn il-mobile dejjem preżenti u allura l-opportunità li li tkun ma' nies dejjem preżenti. Però interessanti li f'din il-ġenerazzjoni il-loneliness hija vera preżenti. Ġifieri jara għandna a constant connection imma an increase in loneliness. Għalfejn, għedim nikkomunika ma' ġenerazzjoni fejn li tibat messaċ hija iktar faċli mill ċempel U Sherry Turkle ek issejħila dal-istat alone together. U forsi xin nasbu ek fi zazah li naħlu, forsi nistaw nidentifikaw xiftit. Interessanti li qabel ħarġet din tal-Generation Z kien hemm ċertu awturi qed jitkellmu fuq Generation C. U hemm ħafna C's connected, communicating, content centric, computerized, community oriented, always clicking. Hmm? Generation C. Xi ħaġa oħra interessanti hi li issa Ukoll qed nerġgħu nitkellmu fuq Generation C, ma mhux Generation Connected, Generation COVID. U qed tiżviluppa hekk erja ta' studju li qed titkellem ftit fuq il-COVID u dawn dawn il-perjodi twal ta' kwarantina, iżolazzjoni, x'impatt għandha fuq iż-żgħażagħ. Interessanti li anke bħala youth workers inkunu ftit aware tagħha. Għadu ma ħaritx ħafna riċerka, però ħajoħroġ żgur. U hemm qed jgħid li jisu l-ġenerazzjoni ta' ek minn issa l-qoddim ħad tkun immarkata minn din il-pandemija. Let's be aware. Hm? Jiena qisu l-feeling tiegħi hu li dak l-alone together is-saħħa issa. Għalfejn għax iċ-ċirkustanzi eh, ġabuna f'punt fejn iridu nkunu ħafna iktar dipendenti fuq it-teknoloġija hm? u li ma nkunux flimkien face to face. Għawek tibt eh, quote eh, li in a way tirrepeti ftit dak li qed diġà ta' eh, dis-sitwazzjoni ġdida hekk it should not frighten us. Hmm? U laqas nistgħu ninjorawha. Jekk ninjorawha, nirriskjaw li nabbandunaw iż-żgħażagħ li aħna msejħa naħdmu magħhom. Jiġifieri jeżomu għaf moħħna din. li ehm, inkunu ek open għal dit tip ta' realtà. U ċerta li bħala youth workers, youth leaders, intom għamiltu kelkom ħafna eh, modi ta' kif tikkonnektjaw issa jekux choirs, jekux youth group online, jekux whatever. Najjeb għamxu li tistaw tagħtu ħafna ħafna eżempji. Mela, ħankomplu ftit fuq ek li nsiru nafu zaza fil-kuntest tagħhom. Hemm fenomenu interessanti bħalissa eh, li huwa believing without belonging, ċerta li tidentifikaw eh, ek ftit zaza miegħu dan. Jiġifi ħafna drabi zaza li naħdu magħhom ikollhom twemmin falla Però mal-Knisja mhux daqshekk. Innutaw. Ġifi, l-istituzzjoni hekk tiġġenera eh, ostilità nazzar danit. Imħafna żgħażagħ li huma diżappuntati bl-istituzzjoni. U jsib diskrepanza bejn belonging għal grupp, għall-oratorju, għal youth center, etc. U belonging għal knisja. Jiġifieri ħafna zaza jista' jkollhom eh, belonging għal grupp li qegħdin fih, għal nies li qegħdin magħhom, però mhux għal knisja. Hmm, narawha naħseb din. U din ovvjament il-linkjata mal-fażi ta' development li qegħdin fiha fejn hemm bżonn awtonomija mill-authority figures. Hmm? U tradizzjonalment fil-Knisja eh, nis ehm, nis fl-autorità fil-Knisja huma assoċjati anke ma' parents. Iktar qudiem ħan nitkellmu ftit iktar Allura hija eh, normali li f'dan il-punt ta' żożija ikun hemm alienation minn dik il-ħaġa li tirrappreżenta l-awtorità. Ħam nagħmlu step ieħor. Hmm? Qegħdin ngħixu f'dik li tissejjaħ emmi society. Innutaw, mm, qed ngħixu eh, f'soċjetà fejn l-awtorità fuq religious matters, fuq moralità, ma dix il-Knisja. Fil-passat kienet il-Knisja, mhux hekk. Mm, jiena nagħmel hekk għax il-Knisja tgħidi nagħmel hekk. Illum l-awtorità minnu? Jien. U qed ngħixu eh, f'punt fejn ir-reliġjon huwa kkunsidrat hekk xi ħaġa privata. Hmm? Mhijiex parti mill-identità tagħna. Hmm? Il-Kristjanità hija reliġjon imma fost oħrajn. Okay. U apparti minn hekk, il-Knisja u r-reliġjon m'għadhomx eh, jisom l-attività ewlenija. Il-Youth Center m'għadux l-attività ewlenija ta' żagħżugħ. Hemm ħafna leisure activities, hemm ħafna events. Ġifieri, iktar minn qatt qabel aħna eh, edin noffru possibilità fost ħafna possibilitajiet oħra. U żgħażagħ għandhom fejn jażlu. Ovvjament din ħajkollha impatt fuq it-tip ta', ta missjoni tagħna. Hmm? Għandna wkoll il-fenomenu tal-multiculturalism. Right? Li jista' jkun u dismajta ħafna drabi li jinħas bħala challenge. U forsi huwa challenge. Però nistgħu narawh ukoll bħala opportunità. Għalfejn, għax iż-żgħażagħ u din narawha ikollhom tendenza li jkunu idealisti, li jkunu konxi ħafna mill-inġustizzja. Allora nistgħu narawha din bħala opportunità fejn l-iżgħażugħ kif tgħid we engage them biex naħdmu għal ġustizzja għal dak li huwa fair. Ovvjament ma nistgħux nagħmlu hekk jekk inkunu skużawni ħankun ftit goffa injoranti fuq reliġjonijiet oħrajn, fuq kulturi oħrajn. Ġi aħna stess rridu nkunu eh, aware tal-kulturi differenti x'qed iġibu magħhom hm, u x'inhuma l-opportunitajiet. Għalina hija opportunità biex inkunu modelli iktar ma nparlaw, inkunu modelli ta' rispett, ta' integration, ta' napprezzaw dak li huwa differenti. Li fis-soċjetà tagħna u nazzarda ngħid speċjalment Malta, E, imbagħad ftit minna, jisu għandna din mentalità Malta li jekk mhux miegħi kontra tiegħi. Hmm? U allura għandna opportunità li dak li huwa differenti mhuwiex teddida, imma nistaw nikbru anke permezz tiegħu. Ħankomplu ftit, mela, x'tip ta' connection qed nitkellmu fuqha. Ehm, għal Don Bosco, pero mux għal Don Bosco biss, ġviri fil-Youth Ministry in ġenerali, bħala youth workers aħna a significant adult. Xejn iktar u xejn inqas. Right? A caring presence. Ġifi, xet nejdu, xejn ta' barra minnaw. Hmm? We are simply a companion. Dak kollox. Innutaw anke meta kontu zaza, jintom ħafna minnkom għadkom zaza. Hmm? Min kienu dawn is-significant adults? Kienu adulti li offrewlkom ħbiberija. Mhux hekk. Ehm, xi ħadd li huwa caring. Interessanti anke r-riċerka tgħidha din, the single most important thing that can make a positive difference in the life of, of a young person is the presence of a caring adult. Minkejja dan, ir-riċerka ċara li man iż-żaza m'għandhomx biżejjed caring adults f'ħajjithom. Ara kemm aħna importanti bħala preżenza hm? u mhux biex noqogħdu nintefħu ta' hm? imma hemm vojt li rridu nindirizzawh. Tajjeb. Mela, eh, fuq livell iktar deep, Hemm bżonn inkunu attachment figure u din ir-riċerka turija eh, kombinazzjoni xi sentejn ilu għamilt riċerka ta' ma' żgħażagħ fejn fejn ħareġ li youth workers, youth leaders kienu perceived bħala attachment figure. Xinejdu attachment figure ġeneralment qed nirreferu għal parent, għal ġenitur. Però Ir-riċerka qed turi li youth worker, youth leader, jaf ikun a substitute attachment figure. Hmm? U xi ġifieri ikollhom attachment bond iż-żgħażagħ magħna? Per eżempju, ifittxuna meta ikun ġralhom xi ħaġa. Mhux hekk? Aħna qisu fil-każ ta' ġenitur eh, nifhmuha. Jiena ġradi xi ħaġa l-ewwel ma nċempel lil ommi, pereżempju. Hmm? Però jaf ikollna dak ir-rol aħna u tinnutaw li Eh, tkun l-oratorju per eżempju u zazuħ jiġi fuq jgħidlek nista' nkellmek. Hmm? Jiġi minna wkoll li naraw żagħżugħ eh, jisu mhux qed jitħaq u jiċċaċċra bħas-soltu u ngħidu inti ok. Hmm? Kollox sew. U hemmhekk qed niftħu l-bib. Hmm? Mhux biex nippuxjaw, però niftħu l-bib. Right? Xaħat li huwa attachment figure huwa safe haven. X'jiġifieri? Li jiġi għandna meta jħossu insecure, hm? però anke kapaċi ma jibqax imwaħħal magħna. U allura aħna nkunu dak li jisu xi ħadd qed jagħmel checking in magħna imma mbagħad noffru l-opportunità li jitla, li jimraħ. Okay. Um, u manke meta jkun hemm attachment bond, iż-żagħżugħ ikollu eh, ikollu dwejja eh, jibki t-telfa ta' xi ħadd li jiċċaqlaq hmm, jew li jitlaq għall rida u anke mhux għall rida u din importanti jisu we bear it in mind għax hemmhekk għandna responsabilità Ġvi, kemm eh, jiena per eżempju nisma' ħafna fil-kas ta' saċerdoti u ewer eh, li jaw numru ta' saċerdoti jaw, meta xi ħadd jiċċaqlaq minn parroċċa l-oħra, importanti li jkun hemm closure ta' għandna responsabilità għax aħna attachment figures. Right, ġifiri, meta nitilqu ek minn ma namlu closure, Hmm, issa jew għax inkunu spiċċajna ħażin, jew għax ma jkollniex ċans. Hmm? X'qed nagħmlu? Lissa żuh qed nagħtuh esperjenza ta' xi ħadd li ehm, ma tistax tiddependi fuq u ġifi jiena kont attachment figure u daqqa waħda tlaqtu. Right. U nafu li ħafna żgħażagħ diġà qed jiġu b'dawn il-ġrieħi għandna, ġi kemm jista' jkun ma nkomplux inżidu mal-ġrieħi. Ġvidin biex nżommu għaf moħna, ta' Ok, ovvjament memx għalfen nejda li bħalissa fejn hemm iktar iktar loneliness, iktar tieħ ta' qalb, iktar importanti jkunu preżenti b'dan il-mod. U għawek qed nitkellmu mhux biss fuq eh, momenti hekk formali, laqat, eċċetera, imma anke informali. Jien naf nilabu logħba futbol, issa eventwalment li niftħu bil-mod nerġgħu. Hmm? Mela, għawek semmejta xi affarijiet li ħarġu mir riċerka li għettilkom kont għamil xi sentejn ilu. Hmm? Kont saqsejtom hekk x'tapprezzaw l-aktar minn youth workers u għaluni eh, japprezzaw a warm and welcoming nature li meta jitlu fil-youth center hemm xi ħadd li hekk jagħtihom welcome Right. Il-youth worker huwa xi ħadd li eh, ifaħħarhom, xi ħadd li jinduna jekk mhumiex ok, hmm? xi ħadd li jafhom bisimhom. Ok? Xi ħadd li jinkoraġġihom anke joħorġu mill-comfort zone. Ok? U xi ħadd li jafu li ħajsibuh jekk għandhom bżonn jitkellmu. Tajjeb, u l-aħħar punt semmejta mhux nerġa' nirrepetija ta'. Però eh, mhux biss fuq livell individwali. Okay. Anke fi spiritualità salesjana importanti li l-akkumpanjament isir fi grupp. Okay. U nistgħu ngħidu youth center huwa post privileġġjatu fejn niffaċilitaw din il-growth fi grupp. Okay. Don Bosco kien isemmi, kien jiddeskrivi l-oratorju ta' bħala xeda naħal. L-obbedjenza għal-reġina li għal Don Bosco kien Alla, ovvjament. Hm? Pero hemm solidarjetà ek flimkien. U flimkien jipproduċu xi ħaġa. Għaldon Bosco kienet importanti ħafna da ek dan is-sens ta' ferħ, cheerfulness, ma kif taqbad tgħid bil-Malti, ferħ hekk ehm, piety, niftakru l-kontest, ehm, u studju. Hmm, ġivi nafu li għal Don Bosco l-edukazzjoni kienet importanti immens. U allura il-grupp innifsu jiġi parti mill-identità ta' żagħżugħ. Ġi bħalma żagħżugħ jista' jgħid ehm, jiena Malti, jiena jiena nistudja psychology, jiena whatever, jiena wkoll parti minn dal-grupp u jifforma parti mill-identità tiegħi. Okay? Allura, xet ngħidu, il-grupp, il-youth center, jiġi mera ta' esperjenza ta' familja. U idealment dik trid tkun il-mira tagħna li noffru esperjenza ta' familja. Okay? B'dak kollu li tinvolvi esperjenza ta' familja. Qed nitkellmu kif indunajtu fuq a sense of belonging u anke fuq livell ta' development ta' ġifi għazza zuħ li kollu sense of belonging huwa essenzjali. Okay? Mela eja Ejja nofruh. Hm? U nkunu qed ngħinu l-persuna mhux fuq livell ta' fidi biss, għalkemm dik ukoll, imma anke self-esteem. Tajjeb. Mod ta' kif nagħmluh e, u ħan nitkellmu ftit iktar, u li ninvolvuhom iż-żgħażagħ li ma nkunux youth workers, youth leaders li niddeċidu aħna, imbagħad nippreżentaw x'se jsir li żgħażagħ. imma li jkun insibu mezz ta' kif iż-żgħażagħ ikunu parteċipi fil-ħajja tal-oratorju, fil-ħajja tal-Youth Center. Don Bosco kien jitkellem fuq l-optimum environment, jisu akwarju, mhux hekk ġifieri l-akwarju irid ikollok it-temperatura ta' ċertu tip, eh, l-ilma jiena ma nifhimx insomma fl-akwarju, imma insomma Irid ikollok l-ikel, irid ikollok l-ilma ta' ċertu tip, whatever. Hmm? U l-istess fil-youth center. Tajjeb, sens ta' familja, warmed, acceptance, belonging. Hmm? Edukaturi li iridu ikunu hemm. U di sfortunatament naraw xi kultant ta' li ikun hemm youth workers li jisu qegħdin hemm imma biex jiltaqgħu mal-ħbib. iktar milli ikunu ta' servizz. Hmm? U nispera li mhix minix qed nagħmel accusation kif tgħid eh, li mhix fosta. Ma ġieli rajta din. Okay. Din dil-quote toġobni immens. It is not enough to love the young. They must know That they are loved. U din narawa ħafna anke fil-familji. Hmm? Ġi, zazuħ u forsi aħna u koll. Forsi fuq livell razzjonali nkunu nafu li aħna maħbubin. Pero somehow ma nħossunix maħbubin. Importanti nkunu aware tagħha ta' hmm, li mhuwiex biżejjed biss li naħdmu għaż-żgħażagħ, li nagħmlu kollox għaż-żgħażagħ, imma nagħmlu mezz ta' kif nuruhom li huma maħbubin. Tajjeb, jisu jekk ma nieħdu xejn mill-lejla, jekk nieħdu din, vera nkun kontenta. li hekk jisu inħallu din il-frażi tigwidana. U fil-verità kif kollna din nistgħu jisu kollox jaqaf postu. Mela, din semmejnija ġiri ma xafja noqdu nirrepetuha. It requires a radical commitment, ktieb taw, għalfejn. biex inkunu attachment figure għaż-żgħażagħ ma nistgħux ehm, noħdu għalajtli. Hija missjoni. Okay? Hija missjoni. Okay? Missjoni biex inkunu hemm għażagħżugħ. Għal Don Bosco kienet kellu dal-motto ehm, damiki animas cetera tolle. Issa jiena mu qed ngħid li l-ħadd ikun bħal Don Bosco. Hm? Idealment, imma żomma, huwa ideal. Però eh, x'kien jgħid, ġifieri għal tini l-erwieħ u neħili kollox. Right? Allura, eh, mi xi ħaġa li nagħmlu biss hekk fil-free time tagħna. Anke sempliċiment, pereżempju, preżenza fuq Facebook. Aħna x'tib ta' preżenza għandna fuq Facebook? Għax ovvjament iż-żaza ħajarawa dik. Allora qed ngħidu mhux biss il-ħin jkollna fil-youth center, imma it-tip ta' preżenza li għandna. Ok? Online b'mod partikolari. Okay? U dan huwa dak li jirrendina kredibbli u trustworthy. Jekk jiena impaċċ mod imma nagħmel li rrid mod ieħor, kif ħankun reliable, kif ħankun trustworthy? Xek. Allora, qed nitkellmu fuq tlet pillars, tlet kolonni, ma nafx tgħidulhom, tlet kolonni. Okay? L-ewwel livell huwa spiritual relationships and dialogue. Hawnhekk qed nitkellmu fuq livell individwali. Tajjeb, fejn informazzjoni, hemm direzzjoni spiritwali, qed nitkellmu fuq spiritwalità, sharing ta' reflections, etc. U dan huwa importanti. Hmm? Però qed nitkellmu fuq il-livell ta' grupp ukoll. Okay? Li huwa l-optimal environment, li youth center, sens ta' attachment, sens ta' familja, sens ta' belonging. Right? Imbagħad għandna t-tielet punt fejn iż-żgħażagħ ikollhom rol attiv. Eh, Don Bosco kien isemmi ħafna l-anġlu kustodju, xieġifieri l-anġlu kustodju, mhux kif nifmuha fis-sens klassiku, imma li nidentifikaw fil-Youth Center stess zaza li jistaw ikunu anġlu kustodju għal nies oħrajn. U allura eh, iż-żgħażagħ f'dan il-mudell huma protagonisti. Okay? Huma huma stess ikunu mudell għal żgħażagħ oħra. Ikunu mentors għal żgħażagħ oħra, ġi ikunu huma stess li jidentifikaw pereżempju xi ħadd li huwa ġdid, xi ħadd li huwa waħdu, xi ħadd li qisu mhux integrat. Tajjeb, ikunu appostli għall-oħrajn. Ovvjament, ħan irrepeti, ma tistax tiġri jekk aħna stess ma nkunux modell. Ok? Però eh, dan, dan ir-rol huwa essenzjali. Hmm? Meta eh, iż-żagħżugħ ikollu rol attiv, allura sens of belonging ħaj jikber. Ok? U ħajjiħu iktar ownership tal-formazzjoni tiegħu. Mela, allura qed nitkellmu fuq peer pressure imma li hija pożittiva. Okay? Eh, qed nitkellmu fuq leaders li mhumiex leaders tal-isem biss. Hmm? Eh, zaza, għawek qed nitkellem fuq zaza leaders. Okay? Eh, li jkollhom influenza sabiħa fuq zaza oħrajn fil-youth center. Right? Peer formation. Kemm nasbu fuq għad il-peer formation? Xi kultant naraw formazzjoni jekk bħala xi ħaġa li jridu nagħmlu aħna. Però naħsbu ftit li peer formation kważi kważi hija iktar effettiva minn dak li nistgħu nofru aħna. Ovvjament din semmejnija ġifi hemm żewġ affarijiet. Ovvjament iż-żaza iħossuhom responsabbli li joffru esperjenza tajba lil younger members u allura jidentifikaw lilhom infushom iktar mal-Youth Center. Però meta jagħmlu xi ħaġa biex jgħinu l-oħrajn dan ħajħossuhom validated. U l-validation ħażid l-attachment. Ġi qed nifmu kif kollox jorbot ma' xulxin. X'qed ngħidu? Qed nitkellmu fuq a vocational approach. Ok? Issa, ehm, jiena niftakar meta kont eh, iżar, meta kont zazuwa, kont naqra allerġika għal dil-kelma. Xi ħadd jgħidli eh, vokazzjoni ngħid nallu dawn. Hmm, X'qed jistennew minni. Hmm. Però eh, hija essenzjali. U vokazzjoni qed qed nifmu eh, ħajja li hija mejxa għall-oħrajn. U r-rol tagħna huwa li nimmodellaw li nuru li nkunu witnesses kif tgħid. E, li ħajja mejxa għall-oħrajn toffri ferħ. Ok, ħan nirrepetija ta' li meta ngħixu ħajjitna l-oħrajn, dik timlina, dik timlina bil-ferħ. Ok? Memx għalfejn imparlaw ħafna fuqa, iż-żaza ħjar fuqa fina. Jek għana konvinti minna. Ok? Ġi, għaxxarawna batitudni li ta' servizz U mhux hekk biss, hekk servizz li jagħmlilna jimlina resentment imma servizz li jimlana bil-ferħ. Hmm? Mhux hekk biss, imma importanti li ir-relazzjonijiet ta' bejnietna ikunu tali li iż-żgħażagħ ikunu jixtiequ jkunu bħalna. U jkunu jixtiequ jkunu magħna. Ok, hekk niġbduhom iż-żgħażagħ, Hmm? Ok, mela, in summary, għanna eh, dimensjoni one-to-one, dimensjoni fi grupp u servizz. Ok? L-ewwel waħda hija spiritual dialogue, ġifieri spiritual direction, formazzjoni formali, eċetera. Għandna l-optimum environment li jkun sense of belonging, eċetera, u active role, ġifieri żgħażagħ irid ikollhom active role. Mela, eh, kważi lesti ta' Qed nitkellmu fuq nidentifikaw x'jagħti tama li żgħażagħ. Ok. ċerta li iżgħażagħ li ltqajtu magħhom kif iżgħażagħ li ltqajt magħhom jien huma ġenerużi immens u għandhom ideali sbieħ immens. Hmm? Ninnutaw. Hmm? Huma sensittivi immens għall-inġustizzja, hmm? għall-korruzzjoni, sensittivi għal-differenzi, għal dak li huwa differenti. Hmm? Huma bilaċ għal sense of belonging, huma bilaċ għall-onestà. Ninnutawa. Huma kreattivi kif isibu modi kif jikkonnektjaw, ġidi rajnija din l-aħħar sena. Hmm? Huma bil-ġuħ biex l-affarijiet jagħmlu sens. Hmm? Dan huwa l-punt fejn nistgħu nagħmlu connection.

So as to draw out the best in the young person. Għalkemm sabiħa. Hmm? Ġejjol tagħna u ninsibu is-sabiħ u hemm ħafna fi żagħżugħ. U dak is-sabiħ ikun il-punt ta' connection. Right? Meta żagħżugħ iħossu validat f'dik, iħossu acknowledged f'dik, hemmhekk qed niftħu potenzjal tal-ġen. Right. Però ovvjament ti tkun f'moħħna. Ok? U faċilment nejdu għaw, pero meta nkunu għajjenin war ġurnata xogħol, meta nkunu f'nofs l-eżamijiet, mhux faċli dejjem niftakruha. Tajjeb, ġifiri, kirna xinna jek nżomnu din f'maħna jek jisu namlu għal missjoni tagħna li naċċessaw dak li tajjeb. Ok. Mela, jiena ħani għafaw, għandi xi mistoqsijiet, però ħanaraw x'mistoqsijiet hemm minnaħa tagħkom l-ewwel ta' imbagħad jekk neħdlu naġikom il-mistoqsijiet jien. Ok, inwaqaf ix-xerben. Iva ta' tista. Ok. Nfakrukom li jekk għandkom x'toqsijiet biex ma naqbżux fuq xulxin nikbu għon fiċ-ċatta. Għanna l-Sister Melissa ta' meta li żgħażagħ irridu norruhom li nħobbuhom. Mod konkret kif nistgħu nagħmlu dan? Għaliex l-azzjonijiet u l-programmi tagħna huma mibnija fuq il-ġid u s-sens ta' mħabba lejhom. Però rridu noqogħdu attenti mill-boundaries ukoll. Għax ġieli nħoss li l-imħabba lihom hi qlub, kliem, soft, eċċetera Grazzi.
Għandek raġun, huwa punt vera importanti dan. Għax, ovvjament, il-boundaries imbagħad qed niftħu erja enormi. U naqbel miegħek sister Melissa. X'in ngħid li nurhom li nħobbuhom nistgħu nagħmlu dan vera b'mod vera faċli. Hmm? Per eżempju, niftakru x'jisimhom. Hmm? Niftakru xi ħaġa li qalulna 15 ilu. Alright. Niftakru nsaqsuhom kif bqajt fuq dik. Jien naf qaluli ma jafux se jażlu suġġetti. Hmm? Kif bqajt fuq dik? Hmm? Xi ħadd eh, jien naf ipenġi. Ilek ma tpenġi xi ħaġa jew? Okay. Ġifieri nuru li żagħżugħ li jinteressana. Okay. U ġifieri naqbel miegħek ehm, li nuru l-imħabba mhijiex neċessarjament li anzi mija qatt li ehm, naqbżu l-boundaries. Anzi, meta naqbżu l-boundaries, qed nagħtu l-messaġġ li żagħżugħ li aħna maħniex safe. Ma nafux postna. Ok? Allura, jekk jiena naqbeż il-boundaries, dak li jkun mhux ħajġi għandi jekk irid iħossu safe. Jista' jiġi għandi għax jiddependi fuqi, għax jiena niġġenera dipendenza, għax ngħidilhom iwa iwa għandi għax jiena I'm going out of my way, eccetera, u nikser il-boundaries, pero dik, dik miex nuru l-imħabba, emmek qed nissodisfaw il-bżonijiet tagħna. Il-bżon tiegħi li nkun affermata, il-bżon tiegħi li nkun validata. Right? Ġi emmek eh, xinnidu nuru l-imħabba hija kelli slide ek punti differenti nkunu nafu blisem li nuru interess li nessi li nxamru l-kmim li noffru validation, li noffru anke fiduċja. Okay? Li l-izzazuħ nuruħ li għanna fiduċja fil-kapacità tiegħu. Tajjeb. U allura qed ninkoraġi xil dak li jkun eh, jinvolvi ruħu iktar. U anke jekk xi ħaġa ma jagħmilx b'mod perfett kif ħsib li għandu kif għandha ssir, imma niftakar fis-sabiħ u fl-intenzjoni sabiħa li kien hemm fiż-żagħżugħa, fiż-żagħżugħ, żagħżugħa u we acknowledge it.
U mistoqsija oħra, kif għandu jagħmel wieħed kif għandu wieħed jagħmel bilanċ bejn il-ħajja personali ma' dik tal-ħaj tal-professjoni tal-youth worker minn Trakela. Hmm, din ukoll hija mistoqsija vera tajba. Ehm, eh, u ewer jiena li jiena qed ehm, hemm bżonn li tkun a radical commitment. Mxek, però ehm, kombinazzjoni din ħaġa kont qed niddiskutija ma' xi ħadda l-għodu. Hmm, fejn fejn nibda jien fejn nibdaw nispiċċa jien u fejn jibdaw jispiċċa ħaddieħor. U ir-realtà hi li jekk jiena ma nieħux sib tiegħi nifsi, ma nista' nieħu ħsib ta' ħadd iktar. Okay? Ġifieri, ehm, li qed ngħidu li li nkun aware tan-needs ta' ħaddieħor ma jfissirx li nabbanduna tiegħi. Ok. Um, ma jfissirx li jiena biex inkun il-youth center ma niltaqa' qatt mal-ħbib tiegħi. Ok? Jew ma niltaqa' qatt mal-familja tiegħi. Għax dawk huma li jagħtuni nutriment. Hmm? Jekk iż-żgħażagħ lili ma jarawniex kuntent, kuntenta, ma nistax inkun modell. Ġi prattikament aħjar inkun ġurnata inqas il-youth center milli inkun hemm kuljum u nkun frustrat jew frustrata. Hmm? U fuq livell iktar serju, hmm, importanti li ma nużax iż-żazax biex nissodisfa l-bżonnijiet tiegħi. U din noqogħdu attenti minna ta' għax kollha kemm aħna bilaċ għal validation. Ok, u speċjalment jekk jinnaf ġejjin minn ambjent fejn jinnaf kont f'relazzjoni u madnix u spiċċajt waħdi. Faċilment nintefa fil-ħajja tal-youth center namel ħbib mażaza noħroġ magħhom is-sibt il-ħadd whatever U dawk qed jimlew vojt fija, minix qed ngħid li ma jkunx hemm friendly relationship ta' Però importanti li nkun hemm b'sens ta' servizz u mhux iż-żgħażagħ ikunu ta' servizz għalija. U wis nibża li jekk ma nagħtux każ il-bżonnijiet tagħna, hemmhekk inkunu nużaw iż-żgħażagħ biex nissodisfaw biex nimlew il-vojt tagħna. Ġifieri noqogħdu ftit attenti fuqha. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn? Attenti għax nitfalkom il-mistoqsijiet jiena. Eh?
Jiena waslet li mistoqsija. Ok.
Isu kif nistgħu neħu dawk li iżolaw ruhom ekku għad il-pandemija, su mux tattika, ma x'nistgħu su nużaw, kif nistgħu neħu minn dak li qed nista' nifhem ta' ġifieri. Mhm. Speċjalment dawk li żolaw minħabba l-pandemija aktar li nagħlqu fihom infushom. Mhm, mhm,

Tajjeb li eh, kif tgħid witap, ma nafx kif tgħidha bil-Malti, fuq dak li semmejna dwar iż-żgħażagħ ikunu mentors għal xulxin. Nazzarda ngħid li żgħażagħ oħrajn jafu jilħqu ħafna iktar. milli nistgħu nilqu aħna. Ġifieri hemmhekk importanti li l-missjoni tagħna ma tkunx tagħna u tagħna biss bħala adulti, tkun anke missjoni shared. Ok, u allura ninkoraġixxu spirtu ta' fraternità, spirtu ta' nieħu lil min m'għadux fil-qalba għal raġuni jew oħra. Ġili nissuġġerixxi huwa dak li noħolqu kultura fejn iż-żgħażagħ infushom li għandna qrib ikunu anke huma appostli għal oħrajn. Okay? U ikunu mentors oħrajn, ikunu anġlu kustodju għal oħrajn. Okay? Um, having said that, eh, ma nixtieqx ek li nippreżenta bħala eh, kif tgħid kura l kulħadd ta' għax ir-realtà rridu naċċettaw din li hemm żgħażagħ li bħalissa tlifnihom. Okay, issa jew għax sabu xi ħaġa oħra li li qed timla l-vojt jew li qed it's meeting their needs, jew inkella minħabba eh, kundizzjonijiet iktar deep li hemmhekk hemm bżonn imbagħad professjonisti oħra, mhux aħna biss. Ta' ġifi rridu nkunu ftit realistiċi wkoll. Ok. Na żewġ mistoqsijiet oħra Marli. Mhm. Father Ruben Gauci saqsi kif taffettwa r-relazzjoni tagħna ma' Alla fil-missjoni tagħna ma' Zaza. Mhm.
Ija, din importanti ħafna Qed nipprova nsib kelma ma u mhux qed tiġini f'moħħi. Naħseb nirriskjaw ta' li jekk ma jkunix relazzjoni malla aħna nirriskjaw li naqgħu f'sens ta' altruiżmu biss. Li huwa sabiħ ta' Però aħna differenti bħala youth leaders, aħna differenti minn Eh, youth workers, jien naf aġenzija, whatever. Hmm? Differenti minn social workers, differenti minn counselors. Hmm? Li għamilna distinti hija r-relazzjoni tagħna malla. Okay? U allura qed nitkellmu fuq tip ta' attachment li huwa ferm differenti milli kieku jiena kont sempliċement fir-rol tiegħi bħala psychologist. Għalfejn? Għax l-attachment figure tiegħi huwa tant ehm, perfett, tant jiena għandi a secure base li nista' nofrih lill oħrajn Okay? Meta, u ma jiex ġeneralizza, però ir-riskju ta' altruizmu huwa li in some way ikun immexxi minn needs tiegħi. Okay? U li allura meta meta l-imħabba tiġi iktar diffiċli, faċilment naqta iktar qalbi. Right. Um, jekk jien għandi relazzjoni malla, is-servizz li nagħti maż-żaża anke minn meta minix apprezzat u ħajġu ħafna momenti fejn ma nkunx apprezzat. Hmm? Hemmhekk um, nista' naqta' qalbi fuq livell superfiċjali, però xorta nibqa' dej. Nfittex lajnuna u nibqa' dej. Niftakru li aħna fil-jut ministri maħniex iwaslu li nfusna. U dan huwa riskju wkoll ta' li jorbot ma' diskors tal-boundaries li konna qed nitkellmu fuq u qabel. Aħna maħniex iwaslu li nfusna. Ki waslu li nfusna m'hemm xejn li jiddistingwina minn youth workers, aħna youth ministers. U din hija differenza kruċjali. At the core ta' dak li nagħmlu huwa s-servizz. Okay, mhix il-karriera. Okay? U li saħħaħni f'din l-outlook vokazzjonali biex nsejħulu hm, kif inhu, hija relazzjoni tiegħi malla. Inkella nitilfu s-sens ma mandumux wisq. Ok.
Għanna mistoqsi oħra minn Marvik Xiberras, għaliex taħseb li żgħażagħ m'għandhomx biżejjed significant adults. Eh, un brackets kitbet jekk fimtek sew. Mhm, mhm.
Iwa, ir-riċerka qed turi li iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed jonqsu significant adults. Hmm? Eh, kont qed naqra riċerka oħra ta' li l-komunikazzjoni bejn ġenituri u żgħażagħ irrid iġġid ruħha tafu għalkemm tmien minuti kuljum. Minn 24 siegħa irridu ġġid ruħha għal tmien minuti kuljum. Hmm? U ħafna minn dawn tmien minuti ikunu il-kamra fi xi ħadd naddafa. Kemm ħaddu fuq il-laptop? Hmm? Fiex nitfidni waslek? Il-privat fiex xinu? Ok. Għalek, għalek, il-significant adults naqsu, għax it-tip u l-level ta' komunikazzjoni naqas. Hemm ħafna inqas ċans ġi bl-istress tal-ħajja u nifmu li jisu bil-kumditajiet kollha l-għanna L-istress ukoll żied immens. Hmm? E, ħafna drabi bħala adulti insibuha diffiċli inkunu jisun ħallu spazju mhux biss ta' ħin ta' imma anke spazju emozjonali. Għazzaza, u għalhekk is-significant adults naqsu U anke minħabba l-fatt li ħafna mir-relazzjonijiet ma' adulti huma functional. Ġinnu taw, mm, iż-żaza eh, bejn privat, bejn lezzjonijiet tal-mużika, bejn, bejn, whatever, kemm jifda l-ħin għal relazzjonijiet sinifikattivi? Realistikament, Kemm għandhom eh, adulti sinifikattivi f'ħajjithom? Hmm? Adulti li l-funzjoni tagħhom mhuwiex hekk ta' funzjonali. Hmm? Jiġri f'dak is-sens. Right. Um, Michael Ciria de Bono staqsa kif nistgħu nagħmlu outreach u nagħmlu bond, imma fl-istess ħin inkunu professjonali Il-ħin li ngħallem huwa limitat waqt il-laqgħa u sfortunament ma nkunx nista' nikkomunika wisq fuq livell personali magħhom.
Mistoqsija valida mens. Hm? Naħseb tajjeb li hekk infakru lil nfusna anke biex inkunu reassured ta' li fil-verità maħniex qed nitkellmu fuq il-kwantità imma il-kwalità tal-interaction. Right? Issa, jidu li ovvjament ma jċin kun prezenti. Iwa. Però, bl-istess mod tal-ġenituri, hm, ħafna drabi maħniex qed nitkellmu fuq l-importanza ta' ħin fit-tul, neċessarjament, imma ħin li jkun ta' kwalità. Right? Jiġifieri, ehm, preżenza li nur interess. Hmm, hemmhekk kif bqajt? Alright. Ehm, il-persuna qed niftakar x'qaltli. Hmm? U fejn ma nilħaqxin, niddelega nis oħrajn, anzi, din ma nixbax hekk nistressja. Ma nistgħux nagħmlu kollox aħna. Okay. Iktar ma niddelegaw responsabilità, iktar aħjar. Ovvjament, sakemm anke ehm, niċċaraw li fejn li li iż-żagħżugħ meta qed jgħin il ħaddieħor eh, ikun edukat biżejjed biex fejn jara xi ħaġa li hija out of his depth. Ħajitkellem magħna. Alright, ġifiri, iż-żgħażagħ li huma l-anġlu kustodju ta' nies oħrajn iridu jkunu formed, eh, iridu jkunu edukati biex ma niftihemx ħażin. Okay. Però importanti jekk niftakru anke kif tgħid, nirrasserenaw ftit ruħna li it is about quality, il-kwalità ta' relazzjoni tagħna. Ok? Li ma tkunx frivola ehm, nirrelata ma' kulħadd hekk fuq livell superfiċjali, imma niftakar u nivvalida. Ok, ġifiri, jina nara minni ma jkollix ċans immens inkun oratorju. Hmm? Imma dak li jkun, ikun jaf li tkun prezenza li tista tafda. Ok, minn mod ta' kif jirrelataw, jaraw kti relata ma' ħaddieħor, per eżempju. Hmm? U zaza jitkellmu ma' xulxin ukoll. Ok, ġifiri, iż-żaza ħajitkellmu fuqna u jgħidu isma taf kien femitni dik taf għax ma tkellimx lil dak. Right, ġifiri, nifukaw fuq il-kwalità. Aħna Matthew Borg staqsa x'jista' jkun ta' għajnuna l-loneliness li esperjenzaw Gen Z. L-użu tat-teknoloġija jgħin jew itellef?
Mela, jina nejt it-tnin. Hmm? Onestament, niddejja li jissu teknoloġija narawa bħala bħala xi ħaġa li hekk ittellef biss. Għax fil-verità hemm min iħossu connected biss through messenger. Hmm? Jew inkella xi kultant anke true gaming. Ma rridx nidħol fl-għalqa tal-ġimgħa d-dieħla, però ġieli kelmuni żaża jgħidu li jiena għal ħares ma nilabx għax hemmhekk niltaqa' ma' ħaddieħor hemm ċertu games li vera jistgħu jidentifikaw magħhom anke fuq livell ta' mental health. Ok, jiġifieri jiena ngħid l-użu ta' teknoloġija jaf jgħin u jaf itellef. Ok, però importanti li ma tkunx A final aim in itself, jiġifieri li pereżempju eh, il-messenger ikun ħarba minn xi ħaġa oħra. Right, u din importanti nirrikonoxxuha jisu ehm, ħafna ħafna żgħażagħ xi kultant nibda minni ta' wkoll. Nippreferi nibgħat messaġġ minn inċepel xi ħadd. Hmm? Però ninnota li, li tkun ħarba xi kultant. Hmm? Per eżempju, ħarba minn xiex. Ħarba, per eżempju, għax inħossni li fuq il-telefonata ikolli jinqas kontroll. Allora, biex ikolli iktar kontroll, nibgħat messaġġ. Biex inkun nista jisu naħseb iktar jiena u nirrispondi, nibgħat messaġġ. Għax waqt telefonata nista' ninqabad fuq siq waħda u nifiża. Ok, ġi hemmhekk anke bħala skills, skills soċjali jaf itellef. Jiġri it-tnejn kemm tajjeb u kemm ħażin għax imbagħad jista' jkun li xi ħadd li m'għandux opportunitajiet oħra jinnaf qiegħed iżolat In Messenger, il-gaming huwa l-uniku mod ta' kif ikun hemm nies li identifika magħhom. Ġidin, qatt ma tista' tkun xi ħaġa ħażina. Okay. L-importanti li ma tkunx ta' tip wieħed biss fil-fema tiegħi. Right, ġvi, ma tkunx eh, avoidance ta' xi ħaġa oħra. Ta' fil-maġġor parti, ha.
Għanna mistoqsi oħra minn Julian De Bono. How can we check up on our youth members? actively show them we care, for example, by asking them about our hobbies, specifically in an online context. Ok.
Jina fl-oratorju li edha jien ta' eh, kunna ta' ġimma ikolna online session. U f'din l-online session ma namlu xejn. li fin paċċu u nilabu xi game Among Us. Jiena ma tantx nifhem dejjem joqtluni. Imma ma nagħmlu xejn, però huwa hi opportunità fejn tista' taqbad tparla biss. Kull xħin jidħol xi ħadd, xi ħadd mill-leaders they make sure that they acknowledge them. Ok, kif mor dil-ġimgħa? Hmm? Jekk xi ħadd qiegħed l-ITS, x'tajjar dil-ġimgħa? Ok, b'mod vera sempliċi. Ok, u ħanerġa' nirrepeti. Nittrejnjaw li żgħażagħ li huma leaders biex jagħmluha huma wkoll. Ok, ġi ta' mod vera sempliċi, ġi ma nagħmlu xejn ta' barra minn hawn laqas preparation ma jkun hemm għalija din. Tajjeb, an online eh, chat. Bażikament, isna isna qegħdin bħal meta nkunu l-oratorju fuq is-sufani, fuq is-sufanijiet kif tgħid, u u mpaċċu. Isu hekk nkunu. Right. Però it-trick hija li meta jidħol xi ħadd, You acknowledge them. Għalmenu, jisu fl-esperienza tiegħi, emmek tista l-aktar li tista dak li jkun tejnu jħossu validat. E, għax ettu li kif tgħid you're noticing them. Ok. Hemm mistoqsijiet oħrajn. Mela, bħalissa fuq iċ-ċet le, forsi jew x'ħadd għandu xi mistoqsija x'tieq jibgħatha.
Jien għandi xi sitta mistoqsijiet. Ġejt armata.
Għandi mistoqsija waslet li mistoqsija oħra. Mhm. So, how can we help with the loneliness that they're experiencing? Mm. Jekk hemm xi forsi tu mhux tools, ma kif nispjega ma. Mm.
Jisu inti qed tgħid mod konkret. Qed naħseb ta' jiena qed iġini f'moħħi hekk esperjenza ta' żagħżugħ li Jekk tkellem miegħi fuq kemm iħossu waħdu, din hija esperjenza insomma. Eh, mhijiex mhijiex ehm, iżolata din l-esperjenza. Iħossu li eh, dan dan qiegħed f'mument f'ħajtu fejn spiċċa l-iskola. Ehm, il-ħbieb li kien jiltaqa' magħhom fil-youth center iħossu mwarrab minnhom. Jitkellmu fuq Messenger imma insomma superfiċjali u jħossha ħafna loneliness. Okay. Um, li jgħinu huwa li jħossu tajjeb xi ħaġa Ġi dan eh, għandu ħafna qalbu it-tpenġija. Allora, meta eh, il-viċi talbu ipenġi xi ħaġa għal Youth Center, dan tela s-sema. Okay. Um, Però kien, kien moment fejn jina qed ara kieku kien mem ek parti minn Youth Center U għandek struttura ta' youth leaders li kapaċi jiltaqgħu darba kultant jew isaqsu li xulxin fil-group chat per eżempju kif inuma li jieħdu interess, kemm tkun differenti l-esperjenza tiegħu dan? Hmm? Thank God kien hemm il-viċi li irrikonoxxa li dan tajjeb xi ħaġa. U bija telaw is-sema, insomma, u inkuraġġih biex jinvesti iktar f'dan it-talent. Hmm? Bħala tools, onestament, mhux ħanejt li hemm, Għax ir-realtà hi li mid-dar, apparti din l-istruttura eh, ta' jekk morru lura għal dik l-image tal-beehive, struttura ta' naħal li qed jieħdu ħsieb xulxin. Personalment, diffiċli. Dik ir-realtà. Right, ġifiri, um, iktar ma jgħaddi żmien, iktar ngħid hemm bżonn ninvestu nifukaw fuq din ħaġa. Għax aħna ma nistgħux nieħu kulħadd u ma nistax inkunu nafu b'kulħadd, imma il-ħbib u dawk li huma sħab xulxin ikunu jafu. Imbagħad ħalli jgħidulna Hmm? Imbagħad aħna ngħidu ħanibatu WhatsApp per eżempju, kif sejjer? Hmm? Ilek ma tiltaqa' ma' sħabek, whatever. Right. Però diffiċli ħafna li tilħaq nies li mhumiex tal-qalba jekk jiena maħloqx struttura li tenni. Dik l-opinjoni tiegħi ġifi jaf ikun hemm opinjonijiet oħrajn ta' anke anke fin-nies li hawn preżenti, ġifi feel free li nissuġġerixxu.
Grazzi. Eh, Forsi ħin għall-aħħar mistoqsija.
Inħossni parlajt jien.
Ma nafx tix forsi naddu għal Karl forsi issa. Mhm.
Tajjeb.
Karl, ħanamlek. Hello.
Hello. Ok, tismawni. Mhm.
Iva, Karl huwa il-course coordinator tal-Youth and Adolescent eh, course ta' ħajħroċ next October mal-Pass Reformation Institute. Karl, tgħidilna daqsxejn fuq il-kors?
Grazzi Ben u grazzi ħafna lil Marlin, naħseb ehm, hekk ma parlajtx ħafna, kull kelma kienet meqjusa ħafna u vera ehm, napprezzawek. Ehm, Għalmenu jien napprezzajt ħafna l-input tiegħek. Mela, l-aħħar parti tal-laqa Is-soltu fl-aħħar tal-ikla jkun hemm id-deżerta. Nispera li dak li ħanejdilkom l-effett ħajkun l-istess, id-deżerta jkunu looking forward. Isu daqsxejn ta' spot pubbliċitarju insomma li ħanagħmel fuq dan il-kors li semma Ben illi li jismu Adolescence and Youth Ministry li ilu jeżisti fir-realtà, ilu jeżisti ma' 13-il sena, imma li qisu tul dal-aħħar xhur qed nippruvaw ehm, inwelduh mill-ġdid. Il-gestation period kienet pjuttost twila twal minn disa' xhur apparentament, imma ehm, eh, qegħdin fil-proċess li jiġi revamped, okay, li nagħtu ħajja ħajja ħajja ġdida. Ħafna mit-tutors huma huma ġodda u iktar milli l-kontenut li li jinbidel u li qed jinbidel huwa forsi l-approach, l-ispirtu illi bih

Marlene semmiet ħafna dil-figura ta' significant adult, semmiet iktar kmieni dil-figura ta' Don Kalosso li kienet importanti ħafna għal Don Bosco. Naħseb aħna qegħdin hawn hawn għaliex xi darba ltqajna ma' xi leader formali illi ġanna forsi nkunu ftit iżjed kurjużi u niskopru ftit iżjed din ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu, ġanna napprezzaw ftit iżjed il-sense of belonging għal grupp tagħna u għal komunità iżjed wiesa u forsi u dina naħseb għamlet referenza wkoll eh, Marlin ġanna naraw li nfusna isu blenti ftit iktar pożittiva. Naħseb dan u lan ta' dan il-kors li li jgħina ehm, isu nipprattikaw ftit eh, mill-ħafna affarijiet li semmejna llum llum fil-laqa. Ftit dettalji fuq daw l-approach dal-ispirtu li anima dan il-grupp, dan il-kors. L-ewwel ħaġa ħan ippruvaw nżewġu il-knowledge, okay, mal-prattika. Jiġifieri bħal ma minna f'din is-session wara kollox, jiġifieri li ħa nitgħallmu li ħa jiġi diskuss u li ħa nirriflettu fuqu fil-kors, ħa napplikawh għar-realtà ta' grupp tagħna u bil-kontra wkoll, jiġifieri il-realtà li qed ngħixu fil-grupp ħa mbagħad ħa neħduha fil-lecture room, daqsxejn formali żejjed il-kelma, u ħa nirriflettu fuqha hemmhekk. Isu hemm dan iċ-ċirku Dana ħad tkun isu metodu illi tru li ħajkun fil-modules fil-modules kollha. Xi ħaġa oħra illi ħad tkun karatteristika din id-darba ħafna iktar minn qabel hu il-blended learning. Naħseb din it-terminoloġija sena ilu ħadd ma kellu idea ta' x'inhi, issa kulħadd kważi jħossu espert fiha. Dal-kors ħa jagħti ħafna flessibilità. Jiġifieri ħajkun tal-modules li ħajkun frontali, jiġifieri ħajkun hemm tutor li jagħti l-input u jkun hemm reazzjonijiet fil-klassi. Mbagħad ħajkun hemm element sostanzjali minn kull modjul illi ħajħu forma ta' ehm, artikli, podcasts, ehm, recording ta' xi ehm, konferenzi illi il-parteċipanti jistgħu jagħmluha fil-ħin iktar liberu. Dan huwa mod ukoll ta' kif isu nirresponsabilizzaw il-parteċipanti. Il-fokus ma jkunx biss il-lecturer eh, li qed jagħti il-kontenut il-min qed jirċievi u daqshekk, imma li aħna nkunu responsabbli wkoll mill-formazzjoni tagħna. Li naqraw artiklu, nisimgħu podcast ehm, u nieħdu pożizzjoni. U forsi nkunu ftit kritiċi wkoll ehm, ta' dak li naqraw naqraw jew jew insegwu fuq xi podcast jew jew video illi tkun suġġerit. Hemm element ta' hemm placement, okay, hemm practicum fejn hemmhekk b'mod speċifiku isu il-parteċipanti ħa jittranslatjaw dak li jkunu rriflettew ħafna fuq matul dawn is-sentej f'kuntest pastorali partikolari. Xi ħaġa oħra, ir-relazzjoni edukattiva, skużawni din il-formalità, mhux se tkun one way, ġifieri bejn il-lecturer it-tutor u l-istudenti, laqqas two way, jiena nixtieq u naħseb kulħadd, insomma, nixtieq u li tkun multi way, ġifieri ħanitalmu minn xulxin. Mhux ħanitalmu biss mill-esperjenza tal-lecturer u minn dil-konverzazzjoni li bħalma kellna issa ma' Dr. Marlin, imma ħanitalmu minn xulxin, ġifieri il-parteċipanti nixtiequ li jiġu minn min kuntesti differenti, minn gruppi differenti, minn spiritualitajiet differenti u l-exchange ħajamel din l-esperjenza formattiva interessanti ħafna. L-aħħar punt, ftit iżjed forsi formali, dan huwa accredited dan il-kors, ħajsir fuq sentej, jiġifieri jibda minn Ottubru ta' din is-sena u jispiċċa f'Ġunju ta' 2023, mhux hekk. u accredited fuq livell ta' level 6, ġifieri eventwalment min ikun jispiċċa dan il-kors dan huwa rikonoxxut u jista' jinkludih fuq is-CV u forsi jżidilna ftit l-employability. Ħa nibgħatilkom fuq iċ-chat link għal web page li fiha web page informattiva imma iktar mill-informattiva hija sabiħa. Għandkom iktar dettal milli tajtkom jiena fuq dan il-kors, tistaw id-duruwa din u tapprezzawa, u tistaw u koll, u għahna nħedġukom li tamlu ek, tistaw taplikaw minn minn issa. Fl-aħħar jekk tiskrolljaw sal-aħħar, hemm żewġ isu żewġ ehm, kaxxi fejn ehm, liberament tistgħu tibatunna l-mistoqsijiet tagħkom, okay? Jew inkella titolbu li nikkuntattjawkom aħna u nibdew diġà din il-konverzazzjoni u din ehm, din il-relazzjoni ftit personalizzata. Għalissa Daqshekk. Eventwalment forsi jkollna ċans ieħor illi forsi d-darba li ġejja nkun nista' nagħti ftit iżjed dettalji fuq il-korsijiet fuq il-modules innifishom.
Grazzi Karl. Eh, jekk forsi nista' nżid xi ħaġa ehm, malijat, Karl, ħafna drabi ntqajt meta ntqajt magħkom tajdu li kemm m'għandniex ċans nixtieq jkollna formazzjoni Il-kors hu maħsub li ma naqalgħukomx kemm jista' jkun mill-gruppi tagħkom, jiġifieri dak huwa l-ħsieb tal-blended learning, il-placement, eċċetera, li fejn qegħdin intom inkomplu niffurmawk u ħa nissudaw il-pastoral li qed diġà tisir. Grazzi Karl dak li samt magħna. Dr. Marlin, grazzi ħafna dak li samt magħna, thank you ħafna. Nagħlqu d-mument ta' talb ehm, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Ek Mulej Ġesu nirringrazzjawk ta' dak li kien tiħallejt fil-qalb tagħna permezz ta' dak li qasmet magħna Marlin u l-mistoqsijiet. Ek nitolbuk li tqabbad fina nar biex verament Tħeġġiġna nersqu lejk u nifhmu fejn int qed tibgħatna. Nagħmlu dan għall-glorja tiegħek, Ġesù. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu s-Santu. Mela narawkom il-ġimgħa d-dieħla fis-7 u nofs.